U bħala edukatur u kittieb tal-proża biss, Dimech huwa wkoll kittieb ta' xogħlijiet poetiċi f'aktar minn ilsien wieħed, fosthom il-Malti, il-lingwa nattiva tiegħu. Manuel Dimech kien filosfu, riformatur soċjali, edukatur, ġurnalist, Awtur bażikament kien ġej mill-klassi l-baxxa u ħadem ħafna għall-edukazzjoni u l-emanċipazzjoni tal-Maltin. Manwel Dimech kiteb għadd ta' ġeneri, fosthom ir-rumanzi, l-artikli fil-gazzetti u l-poeżiji ta' Manwel Dimech. Permezz tal-poeżiji tiegħu Manwel Dimech uriena li permezz tal-lingwa Maltija, nistgħu noħolqu letteratura impenjattiva. Dan kien importanti ħafna għal dan iż-żmien għaliex il-Malti dak iż-żmien kien jinqies bħala l-ilsien tal-kxina. U għalhekk meta għandna awtur li qed juża l-lingwa Maltija f'ġeneri differenti qed jurina kemm Il-lingwa Maltija kellha potenzjal li sa dak iż-żmien kien għadu mhux rikonoxxut. Il-poeżiji ta' Manwel Dimech instabu minn diversi manuskritti, gazzetti u rivisti, kienu imferrxin u għalhekk Ħadna ħafna ħin biex tinġabar din din l-antoloġija biex insejħulha hekk. Ġbarna mal-mitt poeżija ta' ta' Manuel Dimech, ġew traskritti fil-mod oriġinali tagħhom u dan kien biex iservi anke ta' punt għar-riċerkaturi li jixtiequ jkomplu jistudjaw il-poeżija ta' Manuel Dimech. mhux joqogħdu jmorru f'ħafna sorsi differenti ma jkunu miġbura f'sors wieħed. Apparti minn hekk kien importanti għaliex għal żmien twil Dimech ma kienx meqjus bħala poeta, infatti qatt ma kien inkluż fl-antoloġija ta' Aquilina, u b'hekk il-fatt li aħna ġborna l-poeżiji kollha flimkien, Tajna post lil Manuel Dimech li għal tul ta' żmien ma kellux. Dimech bħal poeti romantiċi uża tekniki li iqarbuh lejn dawn il-poeti u tekniki oħra li jiddistingwuh mill-bqija tal-poeti oħra. Fost dawn għandna l-vers ottonarju u r-ritmu li jiġbah lil dak tal-għana, ġifieri l-poeżiji ta' Manuel Dimech huma kkaratterizzati minn dan il-vers u jista' jkun li dan għamilha bi skop sabiex il-poeżiji tiegħu jkunu jistgħu jiftakruhom ħafna aktar ħafna iktar malajr, tinsiex li quddiemu kellna kellu nies li dawn ma kellhomx livell ta' skola għoli. Għamel ħafna użu mill- mill-metafori fil-poeżiji tiegħu, fosthom għandu l-metafora ta' Malta bħala omm, jiġifieri kull darba li jirreferi għal Malta kważi dejjem kien jirreferi għaliha bħala omm li din kienet karatteristika tal-poeti romantiċi, Dun Karm pereżempju użaha ħafna drabi fil-poeżiji tiegħu. U għamel użu wkoll minn similitudnijiet, f'dan il-każ Manuel Dimech kien ftit differenti mill-bqija. Per eżempju, għamel użu tal-similitudni tal-Maltin bħal klieb li jifirħu b'sidhom, li ma taraħhiex fil-poeżiji ta' Dun Karm, per eżempju, meta qed iqabbel il-Maltin ma' klieb li qegħdin jifirħu b'sidhom, ovvjament kienet kien hemmhekk kien qed juża t-ton ironiku tiegħu li kien qed jipprova jġib lill-Maltin konxji li Huma jeħtieġ li jitgħallmu, jemanċipaw ruħhom, jimxu 'l quddiem u ma jibqgħux maħkumin mill-kolonizzjaturi ta' dak iż-żmien. Ovvjament, għandu poeżiji li kien qed jużhom għall-għodda politika tiegħu, għar-riforma soċjali u għall-emanċipazzjoni tal-Maltin. Però ma kienx qed jużahom għalhekk għalhekk biss. Biex niftehmu, pereżempju għandna temi reliġjużi, jidher l-aspett uman u l-inġustizzja soċjali, kien jitkellem kontra l-inġustizzja soċjali mhux biss tal-Maltin imma anke pereżempju jekk kien hemm individwi li kienu għaddejjin minn din l-inġustizzja soċjali. Pereżempju meta kien hemm Rużar Mizzi Lajs kiteb ammont ta' poeżiji fuq dan is-suġġett. Ġifieri eħe kien juża l-poeżiji bħala għodda politika imma kien juża wkoll biex jesprimi sentimenti li ftit li xejn konna nafu dwaru qabel, ġifieri l-aspett reliġjuż ta' Manwel Dimech għal tul ta' żmien kien minsi. Fil-poeżiji joħroġ ħafna